saka mudhara munoziva kuti chii eh, inini mudhara wangu ka musoti apa mhomzi vangu ndinesi saka momzi manje vakazoti rimwe zuva ka ndobva vatora gani yamudhara vaburitsa mabullets ndobva vatora eh, gani powder iyaye and vasanganisa nechi nemuriwo vachipedza kusanganisa nemuriwo paipai ndobva vatobika sadza kuobochi vakanga vapedza chete kubika sadza ndobva varidya bva vapakura bva vadya vachipedza kudya ndikatozoona ah kwenga munhu atove nenhumbu ini a ah, what kind nyaya kwene musoro here
ne musoro ko chii terera iweabana chandikubata mdara chii chanetsa wati gun powder yapinda pai gun powder yakaiswa mumuriwo yaiswa muriwo pai pai ndobva vatoidya waiziva vadya pai pai totozoona ah, moms ationeno ini a ah, what kind saka
shanyaya kwanzinzi sada umbonyara musoro wangu kutenderera zvandikusvaa mdara tenderera kuti

I think I know your suspect in that. Kuzo ari ng'anga wani anozobirwa neiko chiri kuitika manje apa ka ah, tikudawo fio yekuti tonobva tanobata ndiri bendara mani aiwa mdara ndozvinoitika kuti hatina fio ka munongoziva zvinochitika Ndi- ndiri besafe station ka saka pe- petrol ndinoiwana kuti Sir, for us to apprehend the suspect, right, we need fuel. ndarama zako kuti ndikupe ndiribe zina- zinabiwa munyumba mu Mwana shoma ya mwana.
ndiribe ndarama ndiribe Mwana ndiribe yebhazi. ah choka regela choka endani kunyumba kwako choka vamwe vacho awo vana- vanachengeta mbavha Ah, iwe mudhara iwe ndokuita seiko vamwe vapiko

asi wakapinda chipurisa nebribe
but and i was just trying to do make it professional like what you taught me fapayo fbi rume mukuru anitera zvinhu zvisina basa kudaro wapiwa here ifiwo ah jack there was no fuel ah come on saka ndapisira mafuta angu mahara

iwe kona chi muru wangu kayo t1 ndiwo sina dzungu iyo yeto bo bo ramba wakadaro ndikubatidzirei
chaman chaman chichaunoziva nezvevanhu Tezvara ndinomuda mwana wenyu yeah, yeah, yeah. ndinobvisa mombe dzenyu yeah, yeah.

Aiwa ndiripo nini. Kweli. Musateerere nyaya dzisiri dzenyu. Eh. eh tamba isu. Yabo. Kama mimi ndio tamba mkono tamba.

This dog sniffs so much drugs on you that it, this dog needs rehab now. Apo ino yema under age. Mwana wechikoro ya? Hey, unza big. Iyo ndati unza big. Abeba anenge ane majigiri. Ha. Nema drugs. so apa pa une ma-under age apa une ma-drugs double impact ke kufensi ke iyo iyo iyo iyo iyo murumisa nemo

grade rako rinonetsa iri haa grade rako rinonetsa zvishoma really haa rinonetsa ndakutongotoro zvangu kutongotoro kutongokunyarawo zvangu asi haa grade rako hariiti haa ndakutongokunyarawo zvangu ndakutongotoro kutongokunyara haa rinonetsa grade rako haa ndakutongotoro kutongokunyarawo zvangu
ah,

Paseka.
Zvakwana. Sapedza ona wakuru wakure kwenda. Eh waya bo bo bo bo bo. Iso mutwe ma long distance kana wachi mumirai kana. Ya unetereyo.
Mm.
Zvakwana kanchiko. Iyo ona kupedza. Ah, ona ona ona yembe. Chibovira iyo yembe siya babo wako mani. Pa moto moto ndewani ko. Achimbori paka moto wangu. Adidza, ah, didza, didza, didza. adzikama ka Ah, tizi yetu kuita sei
Didza. Didza. inzwa totaona intake apo aise ita zverudo nemujolo wako Ah, ichi chinenge mayefonzi ka ndesinganzwi ka ndiri kutaura sei ndati bobza vanochirima kuupu kwechi
ukapiwa zvinhu dzorereyo
chiko neweyo peturu yawadira nhasi yakwana yaunayo inosvika ndati yauna ukona iyo yawarovaka inokusvitsa kwauri kuenda iyoyo isusu tisi tapa filling station takupirwa ndongurohwa nicho hauna kwakuda kuenda kwacho aiwe chimbondisiya mani iwe usandibate bate mani iwe wangu udza bebe rako usandibate bate kutondibata kwacho ndicha kwatopisa sorry Thank you.